Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label Deg. Gobeithio gadwch chi Ddolig bendigedig a Blwyddyn Newydd Dda. Fel dych chi'n gweld, mae fideo heddiw ma i gyd i wneud am gofal croen. Felly dwi'n mynd i ddangos i chi ambell eitem sy wedi helpu fi ar fy nhaith i gyda fy nghroen. Fyswn i yn deud celwydd os fyswn i ddim wedi diodde hefo fy nghroen fel person yn yn arddege, Hyd at heddiw, dwi'n meddwl bod pawb yn cael trafferth, felly dych chi ddim ar ben eich hun. Dwi am ddangos i chi heddiw 'ma be ydy fy rwtîn croen i yn ystod y bore, felly na i gychwyn efo'r cam cyntaf. Yn amlwg, tydw i ddim yn arbenigwraig o bellfor, ond dyma sy'n gweithio i fi a 'swn i wrth fy modd yn rhannu fo hefo chi adre. Felly, y cam cyntaf bob tro ydy golchi'r gwyneb, efo rhyw fath o face wash. Yn ddiweddar nes i ffeindio hwn, sef yr Nivea Rose Care Micellar Water Face wash with organic rose water. Dwi'n meddwl y rheswm dwi wrth fy modd efo hwn ydi bod o mor addfwyn ar groen, mae o'n gael gwared o golir, baw ag olew, ag hefyd does 'na ddim alcohol yn hwn felly dydi o ddim yn sychu'r croen allan. Ond dwi wedi ffeindio na hwn sy'n gweithio i fi. I gyd-fynd hefo'r face wash, ma' hwn yn gam dwi wedi defnyddio ers blynyddoedd, sef defnyddio muslin cloth, a ma' hwn yn bendant wedi newid y gêm i fi. Mae rhein yn wych ar gyfer exfoliatio croen sy 'di marw, croen sych, ac hefyd maen nhw'n gadael golwg rili, rili ffresh ar y croen. Mae rhein hefyd yn berffaith ar gyfer croen ifanc a chroen sensitif, felly os fyswn i'n argymell rhywbeth i chi, prynwch un o rhein. Y cam nesa ydi defnyddio toner. Mae hwn yn dod o'r archfarchnad Aldi. Mae gennyn nhw range colur a gofal croen arbennig a fyswn i'n argymell unrhyw un ohonoch chi i fynd ati a trio hein. Mae gen hwn hefyd rose water ynddo fo, ag mae rose water yn andros o dda i groen sydd efallai reit irritated, ag mae o'n andros o addfwyn ar groen sensitif. Mae defnyddio toner yn gam andros o pwysig oherwydd mae o yn cau y pores ac yn tynhau'r croen, sydd wedyn yn atal unrhyw faw i fynd fewn i'r croen. Rwan y cam nesa ydi moisturiser. Ma' hwn jyst fel diod o ddŵr i'r croen ac yn gam andros o pwysig. So hwn ydi The Ordinary Natural Moisturising Cream. Mae o yn wych, dwi 'di defnyddio fo bob dydd a fyswn i yn argymell hwn i unrhyw un. A dydi hwn ddim yn rhy drwchus a mae o'n berffaith ar gyfer croen sensitif. Ac os dwi'n bod yn gwbl onest efo chi, dyna ydi fy routine boreol i. Mae o'n rili syml, yn rili hawdd, ond mae o'n gweithio i fi. Yn y nos, fyswn i'n neud rwbeth tebyg i face mask, fyswn i'n roid fymryn fwy o olew ar y croen, ond yn y boreau, mae o jyst yn rhoi sylfaen rili glân cyn dechrau'r dydd. Rŵan, gan bod hi'n Flwyddyn Newydd, dwi wedi neud adduniadau Blwyddyn Newydd wrth gwrs, ag o ran gofal croen, swn i'n deud y peth gorau i neud ydi yfed Dŵr. Llwyth a llwyth o ddŵr. Mae o mor dda i'r croen. Mae o'n dda i'r corff yn gyffredinol. Felly dyna ydi fy adduned Blwyddyn Newydd i. A dyna ni, diwedd y fideo gofal croen. Dw i wir yn gobeithio bod chi 'di mwynhau a wedi pigo ambell tip i fyny ar hyd y ffordd. Os dach chi wedi mwynhau, cofiwch hoffi'r fideo a thanysgrifio i'r sianel. Na'i weld chi gyd yn y fideo nesa, ond tan hynny, tara!